Безнен гөнаһларыбызны юучы һәм бихисап әҗер-савапларга ирештерүче Рамазан айларын, Рамазан аенда Кадер кичләрен зур нигъмәт итеп бүләк иткән Кыямәт көннен бердәнбер хуҗасы Аллаһ Субхана вә Тәгаләнең бер үзенә генә, аны чиксез яратудан, ихластан булган хәмед-сәналәребез, мактау олуклауларыбыз булса иде. Һәм дә ошбу галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелмеш Безләргә Аллаһның сүзе булган Коръән Кәрим китабын китерүче булган, шул сүзләрне безгә җиткереп, шуңа муафик рәвештә яшәүне яшәп күрсәткән, шул яшәүне җир йөзендә урнаштырып, кыямәткә хәтле аны саклауны, аның буенча яшәүне безгә васыять итеп калдырган. Шушы юлларда Шушы вазыйфаларны башкарганда бихисап җәбер-золымнар, кимсетүлеләр, хаксызлыклар күрсә дә, иң күркәм әхлак-әдәп сыйфатларын саклап калган һәм безгә үрнәк булган, шушы дөньядан киткәндә дә, өммәтем дип күз яшьләре белән безнең өчен күп догалар кылып киткән, Сөекле пигамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләмне рух шәрифенә, шулай ук күңелләребезнең түрләреннән чыккан, ихластан булган, аны чиксез яратудан барлыкка килгән салават шәрифәләребез ирешсә иде. Шулай ук дога сәламнәребез пигамбәребезнең әһле бәйтенә, сахабә кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлимнәргә һәм кыямәткә чалырга изгелектә иярүчеләрнең рух шәрифләренә, шулай ук Һәр беребезнен, мөселман кардәшләрем, догам итеп ятучы, без дога тиешле булган барлык барлык арвахларыбызны рух шарифләренә ирешеп, алар да шатланып бездән разый булып, сөенеп ятсалар иде. Инде мөселман кардәшләрем, әлхәмдүлиллә, шушы өстебездә зур бурыч булган Рамазан аенда тота торган уразаларыбыз үтеп бара. Уразаның соңгы көннәренә ирештек. Инде шушы ураза тәмам булганнар сон, мөселманнар кайбер гыйбадәтләр кылалар, шушы рамазанабыз камилләшсен, андагы кимчелекләребез юылсын өчен, шушы уразабызны югарылыкка күтәрү өчен шушы гыйбадәтләрне кылалар. Шуларның берсе булып тора ул зәкәт фитр. Бу Әлбәттә, безнең өстәге бурыч, һәм, әлбәттә, без аңлаттык, шушы фитр сәдакасы Аллаһ күрсәткән җирләргә ирешсә генә, ул э, сәдакалардан, фитр сәдакасыннан кабул ителә. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, бу фитр сәдакасын ниндидер бер ирекле гамәл дип аңламаска кирәк, э, өстә булган бурыч, һәм без аны җиренә җиткерергә тиеш. Әлбәттә, бу ихластан, Аллаһны ризалыгын өмет итеп булырга тиеш, шуңа күрә байлыгың бар икән, мөмкин хәтле күбрәк бирергә кирәк, чөнки аның әҗер-савабы югары, инде бай була торып, ниндидер кыйбатлы машиналарда йөреп, яхшы өйләрдә торып, 50 сум бирү, бу инде күңелдә ниндидер бер кара нокта булуын күрсәтә, өстән генә төшсен, монда әҗер-савап та өмет итү юк, шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, һәр кешегә менә шушы бәяне исәпләп, бирергә тырышырга кирәк. Һәм тагын бер шушы уразабыз тәмам булгач, кыла торган изге эшләрдән булып тора ул Аллаһны мактап, олуглап зикер кылу. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, үзе турында ул тели ди, сезнең шушы мәгълүм билгеләнгән көннәрегезне тиешле ахырына хәтле җиткерүегезне һәм Аллаһны зурлавыгызны сезне туры юлга күндергән өчен, бәлкем сез Аллаһка шөкер кылучылардан булырсыз, диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтте, шушы уразагызны камилләштерүегезне тели, нәрсә белән һәм Аллаһны зурлавыгызны шушы бүләкне, ягъни Рамазан аен, шушы ураза гыйбадәтен һәм шушы әҗер савапка китерә торган гамәл гыйбадәтләрне бүләк итеп биргән аңлап, бәлкем шөкер кылучылардан булырсыз диде. Инде Аллаһ Тәгаләне зурларга кирәк. Шушы бәйрәмнәрдә без аны инде Корбан гаетендә дә шулай зурлыйбыз. Ягъни Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ла илаһи иллаллаһу, валлаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, валиллаһил хамд дигән сүзләр белән зурларга тиешбез. Әлбәттә, бу инде ниндидер бер тышкы яктан гына булырга тиеш түгел. Һәр нәрсәнең тышкы ягы да бар, эчке ягы да бар. Без инде икесен дә камил итәргә кирәк. Ягъни шушы Аллаһның нигъмәтләрен аңлап, иң зур нигъмәте безне исламга бастырган өчен, шушындый гыйбадәтләр безгә биргән өчен, безнең өчен бу дөньябыз өчен дә кирәкле, файдалы һәм ахирәтебез өчен дә кирәкле шушы гыйбадәтләрне биргән өчен Аллаһ Тәгаләгә, әлбәттә, рәхмәт хисе булырга тиеш һәм нәрсәдер күңелдән шушы бүләкне, Аллаһ биргән бүләккә җавап кайтарасы килү теләге булырга тиеш. Чиксез шушы рәхмәтле булырга тиешбез, чөнки бу дөньяда әз генә безгә бер кеше Күршебез бер капчык бәрәңге кертсә, инде күңелебездә хисләр кузгала, аңа яхшы сүзләребезне әйтәбез, аңа нәрсә беләндер булса җавап бирергә тырышабыз, кул астында да үзебез бирә алган әйберне биреп чыгарга тырышабыз. Әле ул дөньядагы бер капчык бәрәңгене яки шундый дөньяви әйберләр өчен безнең күңелебездә шундый хисләр барлыкка килә. Рәхмәт хисләре. Әлбәттә, менә инде э, безгә биргән нигъмәтенең чиге булмаган зат, шуның хәтле бүләкләр безгә бирә. Әлбәттә, бу хис иң югары ноктада булырга тиеш. Без без Аллаһ Тәгаләгә бик тә рәхмәтле һәм күңелебездә шушындый бер теләк, Аллаһка кайтару, ихластан бу сүзләр ниндидер бер менә шулай әйтелергә тиеш, кабатлау гына булырга тиеш түгел, мөселман кардәшләрем. Ихластан шушы күңелләребездә шушы хисләр белән шушы сүзләрне кабатларга тиешбез. Ягъни, анда Аллаһ биек, Аллаһ биек, Аллаһтан башка иләһи юк табыныр зат, Аллаһ биек, Аллаһ биек һәм аңа гына бөтен мактау олуглауларыбыз дип, э, шушы сүзләрнең мәгънәсен аңлап, ихластан без аны әйтергә тиешбез. Инде ирләр бу сүзне кычкырып мәчеттә әйтсәләр хәерле, алар тавыш белән урамда да, өйдә дә Ә хатын-кызлар исә шушы зекерне эчтән әйтергә тиешләр. Һәм бөтен җирдә, шушы урамнарда, мәчетләрдә Аллаһны зурлап, э, шушы сүзләр ишетелеп торганда һәрберебезнең күңеле күтәрелә, бердәмлек хисе тоя һәм без бәйрәм икәнен тоябыз, шушы көннең бөек бер бәйрәм икәнен тоябыз. Әлбәттә, бу көнне хисләребез тулган булырга тиеш, чөнки һәрберебез бер ай буе куркып торган уразаларыбызны тотып чыгалдык, Ниндидер гыйбадәтләр кыла алдык, Коръәннәр өстәмә укый алдык. Әлбәттә, сөенәсең, шушы Аллаһ каршындагы бурычыңны үтәгәнгә, шушы аҗр-савапларга ирешүне өмет итәсең. Әлбәттә, бу көнне бәйрәм хисе булырга тиеш, һәм шушы зикер тагын бер кат инде шушы бәйрәм хисен бездә үстерә. Тагын бер шушы уразабыз беткәннән сон, уразабызга камиллек өсти торган, җитешсезлекләрен бетерә торган гыйбадәтләрдән булып тора ул бәйрәм намазы. Бу инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм вакытыннан боерылган гамәл һәм бөтен мөселманнарга пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм бу намазда катнашырга кушты һәм шулай ук бу хатын-кызларга, ирләргә дә кагыла. Без, әлбәттә, һәр нәрсәдә Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга тиешбез, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Әй сез иман китергәннәр, Аллаһка буйсыныгыз һәм аның пигамбәренә буйсыныгыз, үзегезнең гамәлләрегезне буш кылмагыз ди. Ягъни Аллаһка буйсыныгыз, пигамбәргә буйсыныгыз, аларга буйсынмыйча кылган гамәлләрегезне юкка чыгармагыз ди Аллаһ Тәгалә. Гамәлләрегез мәгънәсез булып калмасын ди. Шуңа күрә без пигамбәребезгә саллаллаһу алейхи вәсәләмгә бу мәсьәләдә буйсынабыз. Ә пигамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәләм шушы гаит намазына хатын-кызларга да йөрергә боерды. Башка вакытта исә хатын-кызга хәерлерәк Өйдә калу, хәерлерәк, ләкин тыелмый хатын-кызга башка вакытта да, әгәр дә аның ире рөхсәт итә икән, шушы мәчетләргә барырга, ниндидер изге эшләрдә катнашырга беркем дә тыя алмый. Уммул Әтия дигән сәхәбиядән риваять ителә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә бәйрәм көнне шушы намазга өйләребездән бөтен өйдә булган хатын-кызларыбызның, кызларыбызның да беркайчан да өйдән чыкмаган, ниндидер хатыннар булса өйдән чыкмаган, барысын да алып, шушы намазга барырга буерды ди. Менә шушы ниндидер шушы билгеле бер вакытларында намазлар укырга, гыйбадәт кылырга ярамаган вакытлары туры килсә дә хатын-кызларны, бу хатын-кызларны да мәчеткә алып килергә кушты ди. Алар да шушы изге эшләрдә һәм дога кылуда, Аллаһка зикер кылуда катнашсыннар өчен диде. Ләкин менә шушы намаз укырга ярамаган вакытлары булган хатын-кызлар мәчеттә намазда гына катнашмый. Алар намаз вакытында кырыйда тора. Мин шул вакытта сорадым, ди. Я Аллаһны Расуле, кемнен шушы бәйрәмгә чыгарга киеме булмаса, аларга нишләргә дигәндә, ул әйтте, ул андый кешеләргә киемнәре булган кешеләр үзләренең киемнәрен биреп, аларны да апшыксыннар диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм киемсез булган хатын-кыз турында сорадылар, чыгарга мөмкинлеге юк, сәбәбе дә бар, монсы өйдә калсын димәде. Юк, аны да алып чыгыгыз, аңа да шушы киемнәр биреп, аны да алып чыгыгыз, диде. Инде монысын инде бүген безгә аңлавы кыен. Безнен инде өйдә кызларыбызны да сакламыйбыз, элекке шикелле кеше күзеннән кияүгә чыкканчы, элек безнен ата-бабаларыбызда да шулай булган. Кызларны күрсәтмәгәннәр, начар кешеләрнең күзләреннән начарлыктан аларны саклаганнар җәмгыятьтә булган һәм кияүгә хәтле чыкканчы бер кеше дә аларны күрмәгән. Ләкин менә шундый чираклар булса да, киемсез дигән бөтенләй аңлап булмый инде. Чөнки бездә Киемнәребез тулып ята, артыгы белән. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, әлбәттә, без, бигрәк тә ирләргә кагыла, хатын-кызларыбызны мәчеттән тыярга тиеш түгел. Ә Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә кисәтте, Аллаһка буйсыныз һәм аның Расүленә буйсыныгыз диде. Һәм мөселман кардәшләрем, башка вакытларда да ир кеше Хатын-кызны мәчеттән яки ниндидер укуларга йөрүдән, гыйбадәттән тыярга тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва башка вакытта да, шушы вакытларга да мәчетләргә кагылышлы да әйтте, Аллаһның колларын, ягъни хатын-кызларны мәчеткә барудан тыймагыз, диде. Бер э, бик күп шундый хадисләре бар, тыймагыз, диде. Ягъни ниндидер сәбәпләр булмаса, бәлкем ул хатынның өйдә эше күптер, балалары күптер. Бу вакытта, әлбәттә, ир кеше тыя икән, ниндидер аның бер акылга сыйган логикасы булган мәгънәле бер сәбәбе булырга тиеш. Инде ниндидер сәбәп юк икән, фетнәләр юк икән, тыярга тиеш түгел. Һәм инде кайберле кешеләр таяна, Гайшә анабыз шушы пигамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләмнән әйтте, пигамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм тыяр иде дип. Ягъни пигамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм безнең арадан киткәннән соң Шушы мәчеткә йөрүдә әзрәк фетнәләр барлыкка килә башлады. Кешеләр инде, яңа кешеләр исламга килде һәм кайбер вакытта яшьләр ниндидер, бәлкем, сүзләр бер-берсенә әйтешкәннәрдер мәчеттән чыкканда һәм кызлар да шундый әзрәк фетнәне күргәннән сон, Гайшә анабыз әйтте, әгәр дә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм исән булган булса, бәлкем, тыйган булыр иде хатын-кызларның мәчеткә йөрүен, диде. Ләкин пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тыймады һәм Гайшә анабызнын шушы үзеннән чыккан бу фикере безгә таянырга дәлил булмый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бөтен нәрсәне, алдан күрде, аның шушы әйткән хәдисләрендә безгә әйткән хәбәрләрендә бернинди кимчелек тә юк. Һәм шуңа күрә без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең сөннәтенә буйсынырга тиеш. Ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең хәдисе хатыннарыгызны мәчеткә барудан тыймагыз диде. Гомар разыяллаһу анһу ничек кенә теләсә дә, халиф була торып ничек кенә теләсә дә, кимчелекләрне күрсә дә, бәлкем хакы да бардыр, тыя да алган булыр иде, ләкин ул аның сәбәбе дә булгандыр тыярга, ләкин ул тыймады ни өчен? Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм тыймагыз диде. Шуңа күрә бу сәбәп, тыйган сәбәп хатыннарыбызны бик төпле булырга тиеш, нәрсәгәдер нигезләнгән булырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи вәсәлләм сөннәтенә каршы барып, нидер начар ниятләр белән тыя икән, ир кеше Аллаһ каршында үзе җавап бирә. Ә хатын-кыз итагать итәргә тиеш. Итагать иткән өчен аңа әҗер савап була. Хатын-кызның төп бурычы иргә итагать итү. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи вәсәлләм шушы бер сахабиягә киңәш бирде. Иреңә игътибарлы бул,

Без инде монда шушы көнне нинди тагын изге эшләр эшли алабыз, шуларны карарга тырышабыз. Әлбәттә, без мөмкинлегебез булса, бөтенесенә тырышырга тиешбез, шушы уразаның мөмкин хәтле ни хәтле файда аннан үзебезгә ала алабыз, без алырга тиеш булабыз, тырышырга тиешбез. Ибн Бурайра үзенең әтисе сөйләгәннәрдән безгә җиткерде, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм шушы Гайд-Фитр көнне өйдән ашамыйча чыкмыйдыр иде дигән, дип сөйләгән. Ә инде Корбан гаете көнне ул киресенчә шушы гаеттән кайткач кына ашый торган булган. Э, һәм дә бигрәк тә хәерле, әгәр дә шушы иртә белән э, ашаганда кеше ток санлы финиклар ашаса, бу тагын да бәрәкәтне арттыра, шушы савапны арттыра. Әнәс бин Маликтән риваять ителә, шушы гаит көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи Өйдән берничә финик ашамыйча чыкмыйдыр ие дигән. Һәм ул аларны так санда ашыйдыр ие дигән. Әнәс ибн Малик ул пигамбәребезнен хезмәтчесе, кечкенә яшьтән аны әнисе пигамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәләмгә хезмәтче итеп билгеләгән һәм шуңа күрә ул пигамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәләм өйдә ничек яшәгәнен, өенә кагылышлы бик күп хәдисләр безгә җиткерде һәм үзе дә озын гомерле булды, шуңа күрә инде ул шушы пигамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәләмнең өйдән ничек чыкканын әлбәттә күрә иде. Һәм дә гает намазына җәяү барсан хәерлерәк, мөмкин икән. Әлбәттә, бу инде мөмкинлектән чыгып, авылларда бу мөмкин, шәһәрләрдә инде ерак җирләрдә яшисен икән, бу инде ниндидер транспортка утырып килмичә булмый. Шуңа күрә бу мөмкинлектән чыгып бу сөннәтләрне без торгызырга тиешбез. Али бин Абу Талибтан риваять ителә, сөннәткә сөннәт булып тора, гает намазына җәяү бару дип әйтте ул безгә. Һәм инде хәерле, әгәр дә гаеттән киресендә кайтканда икенче юл белән кайту э, монсы да шулай ук хәерлерәк санала. Җабирдан риваять ителгәнчә, ул әйтә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм гаит намазыннан икенче юл белән кайта торган иде дигән. Һәм галимнәр менә шушы икенче юл белән кайтуның хәерлеге турында үзләренең төрле фикерләрен әйттеләр. Беренчеләре әйтте, бу шуның өчен эшләнде, чөнки кире икенче юллар белән кайтканда мөселман кеше тагын да күбрәк ят чит кешеләргә сәлам бирә ала, алар белән аралаша ала диделәр. Икенчеләре инде шушы э, икенче юл белән кайтып, шушы юл кырыенда яшәгән кешеләргә, башка кешеләргә, башка шушы икенче юлны үткәндәге кешеләргә тагын да күбрәк бәрәкәт иңсен өчен, чөнки мусульманнар шушы намаздан Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән йөзләре нурланып, ниндидер бер бәрәкәтте алып кайталар һәм э, шуның белән бүлешсеннәр өчен дип әйтәләр.